Temam bozuldy kümem şu günler bardyr gündiz hiç zat iýemok agşam iýýän kanyeshna lifçik tapmadym bu sizi gyzyklandyrmaz bolýamy ozabochennylar başlalyňmy. Özünden pes adamnyň durmuşyny görüp gynanan bolýan adamlardan ýüregim bulanýa diýýä buny men diýemok Fýodor Dostoýewskiý diýýä kümem. Bu günki wideomam gaty uzyn şoň üçin aýtjak goýjak zatlam kän taýynmysyňyz diňlemäne. Eger hapa sögünçlemi kabul etmeýän raýatlar bar bolsa bärden sikdirip tozap gidip bilersiňiz. Çagalaňyzyň ýanyna nauşnik dakyp diňleň. Koneşne eger isleseňiz. Islemeseňizem gaýdyryp goýberiň blat. Bir naraşit siziň aýaklaňyzy döwer diýýä we size paýtun alar diýýä we Meň saýamda ýöreýäňiz diýer diýýä. Buňa näme diýilýär kümem? Meň diýjek zadym gaty kän. Siz jogap beriň bu saparam. Ýurdumyzda şonýalak adamlar gaty kän. Manysyna çuňňur seretseňiz ýöne bizde onýalak minenýen ne mümkin. Aslynda seretseňiz köpüňiz diýýäňiz-dä Jeren sen näme Anştaýnmy blät? Näme munýalako çuňňur gürlän bolýaň näme etýäň diýen bolşup bilýän. Men öz pikrimi beýan etýän kabul ediň etmäň blät. Siz bäş sany çaga togsan ikinji ýyl men şumat hä togsan ikinji ýylyň sekiz sany çagasy bolmana haky hukugy ýok kümem.

Latok latok ýumurta berilýär kümem. On sany çaga doguraňda, ýöne o çaga on sekiz ýaşyna geçenden soň, oň näme boljagy belli däl. Serediň. Men şu mart otuz üç ýaşymda, togsan ikinji ýyl. Geçenki wideomda öz deň-duşlarymyň sekiz sany çaga doguranyny gördüm we o meni gaty erbet ýaralady kümejiklerim. Togsan ikinji ýyl. Bir ýetginjek gyzyň sekiz sany çagasy bolmaly däl. Nokat! Bolmaly däl. Maksimum iki sany çagasy bolmaly. Togsan ikinji ýyl ýetginjegiň. Sebäp diýseň biz intäk durmuşyň başynda. Elitka, pasobýa, on lotok ýumurta diýip çaga dogurlanok! Sekiz sany çagaň biri şumat on-on iki ýaşlarynda, ýa diýeli on ýedi ýaşynda durmuşa çykdy diýeli. Sistema garşy oňa, kanun garşy, ýöne biziň ýurdumyzda kanun bolmadygy üçin, hä bardyr kanun käbir ýerlerde, ýöne bildirtmän hökümede durmuşa çykarýarlar. 17 ýaşyndaky gyzlary durmuşa çykyrýarlar, 18 ýaşyny doldurmadyk oglanlary öýlendirýärler. Käbir akylly ene-atalar. Ýöne şolaram bir ýyldan soň üreýär-ä, dogrumy? Indi hasapla. Men şumat otuz üç ýaşymda. Men on ýedi ýaşymda durmuşa çykan bolsam, meň şumat näçe ýaşynda çagam bolmaly? On ýedi ýaşynda çagam bolmaly. Bir ýyldan soň men şony okatmaly, uniwersiteti okatmaly. Dogry dälmi? Eger wazmožnostym bar bolsa, ýekeje çagam bolsa, janym-tenim bilen hemme zadymy bererin, eger meň mneniýamdaky adam bolsa, okadar.

Ýöne siz dogurýaňyz, siziň şo ýetişip barýan gyzlaňňyzyň köpüsini okuwdan alyp galýaňyz. Maňa Badra Jemeden şöýle bir molymlar ýazýarda, Jeren jan diýýär. O ýerinde biologiýa molym bolup başladym diýýär. Zenan maşgalaň anatomiýasy, erkek adamyň anatomiýasy gyzlarda aýbaşy bolýar, dogry dälmi? Ýetginjek ýaşa gelende bili gelýär gyzlaň, ganamasy bolýar. Doskoda zenan maşgalaň üreme organynyň matkasyny, erkegiň üreme organysy, urologiýa, hemme zady çyzyp görkezýän boldy diýýär. Oglanlarymyz Askar bläd edip diýýär, gürleýär diýýär. Jeren jan diýýär, ynanmarsyň diýýär, men biologiýa mugallym diýýär. Gyzlarymyz utanýar diýýär. We diýýär, şeýle bir zehinli diýýär, uçnigim bardy diýýär. Näme üçin geleňok okuwa, hepdede üç gün gelýärdi diýýär. Ejesine jaň etdim diýýä. Ejesi diýdi diýýä, iki sanak jigsi ba, şolara seretmeli. Şoň üçin gelip bilenok. Ejeň seň badyr-a, sen heleýiň agzyna syçaýyn. Çagaň üçin dogurdyňmy sen çagalaňy? Näme üçin şo çagalary kör zehin edýäňiz siz? Garyplar bir gün jennetiň bolmadygyny bilseler diýýär, bu dünýä höküm gurup bilmersiň diýýär kümä. Buny men diýemok. Reýdi broştaýyn diýýär kümejikdem. Wideomyň soňuna gelýäs. Ýedinji awgustda Doktory Nişantaşyndaky klinigimizde bolýar. Kimler randewu almak isleýän bolsa.